شەرمەزاری ڕۆژی لیقا و دیداری خۆیمان نەکات خوای گەورە هەموو لایەکمان لە فیتنەی دین لە فیتنەی دونیا بپارێزێ خوا بە فەزڵی خۆی بە منەتی خۆی بە چاکەی خۆی خوای گەورە لە دونیا و لە ئاخیرەت هەموو لایەکمان بەختەوەر کات بۆ خاتری اسمی عەزەمی خۆی عاقیبەتمان بەخێر بگێڕێ امین یا رب العالمین برا بەڕێزەکانم خوشکەکانم ئێمە بە فەزڵی خوای پەروەردگار خوای پەروەردگار منەتی لەگەڵا کردوین ئومەتی سەیدی بەشەریەتین و ئەم ئومەتە قورآن کە ئەفەرمێ كنتم خير أمة أخرجت للناس باشترین ئومەتی خوای پەروەردگار فراهمی هێناوێ بۆ بەشەریەت و ئەم زەویە بەخۆیەوە بینی بێتی ئومەتی محەممەد صلی الله عليه وسلم ئومەتی محمد لە ڕۆژی قیامەتیشا سەرەڕای ئەوەی زۆرترین ئومەتە شایەتی ئەدەن لەسەر ئومەتانی کە پێغمبەر نوح عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام 950 ساڵ بەردەوام بانگی خەڵکی کردو بە لای خوا بە شەو و بە ڕۆژ بە ئاشکرا و بە نهێنی لە ڕۆژی قیامەت خی پەروەردگار پرسیاری لێ ئەکا ئەو ئەمانەت و دینەت گەیاند ئەڵێ بەڵێ ئەڵێ کێ شایەت ئەڵێ ئومەتەکەم ئومەتەکەیان ئەڵێ ما اتانا من نذیر فەرموودەی صحیحە ئەڵێ ئێمە هیچ پێغەمبەرێکمان بۆ نەهاتووە نۆ سەد و پەنجا ساڵ بانگی خەڵکەکەی کردووە لە ڕۆژی قیامەت ئەڵێن خوایە هیچ پێغەمبەرێکمان بۆ ناتووە خوای پەروەردگار عەزە وەجەل بە نوحە فەرمی ئەڵێ خوای گەورە گەیاندم ئەڵێ کێ شایەتە ئومەتی محەممەد ئوممەتی محمد شایەتی ئەدەن کە نوح ئەو ئەمانەتەی گەیاندووە ئەڵێ خوای گەورە ئێمە لە کوێ و ئەو عەهدە لە کوێ بەڵام لەبەر ئەوەی ئێمە پێغەمبەرەکەمان شایەتی داوە هەموو پێغەمبەران ئەدا ی دینی خوای پەروەردگاریان کردووە گەیاندوویانە کەوابوو ئەم ئوممەتە کە باشترین ئوممەتە ئەم ئوممەتەی کە شایەتە لەسەر ئوممەتەکانی کە ئوممەتی عەدل و وەسەتە ئەبێ ئینسانی موسڵمان چی پیاو چی ئافرەت هەوڵ بدات زۆر خەمخۆر بین زۆر لە خوا بپاڕێینۆ لە دەرگای ئێمەوە ئەم ئوممەتە جوانە نەیارانی ئیسلام بە ناشرینی پیشانی خەڵکی نەدەن دووبارە ئەکەمەوە خوشکێ ئەبێ زۆر زۆر وریا بێ ئاگای لە سەرپۆشەکەی بێ ئاگای لە هەڵسوکەوتی بێ ئاگای لە ماڵدارەکەی بێ ئاگای لە پەروەردەکردنی مناڵەکانی بێ مامۆستایەک لەسەر مینبەر مەسئولێک برایەک بە ڕیشۆ بزانێت تۆ ئومەتی ڕەسول اللە صلی اللە وسلم خیر الامەتە ئەگەر پێغەمبەر صلی اللە وسلم زیندوو بێتەوە بێتە ناومان تەماشا بکە بێتە ماڵەکەمان بزانم ئایا ماڵ و منداڵی ئێمە ڕوومانەیە بڵێن ئەی پێغەمبەر صلی اللە وسلم ئێمە ئومەتی تۆین ئێمە هەڵگری بەرنامەکەی تۆین کەوابوو ئەم خەیریەتە ئینسان بەچی دەستی کەوتووە؟ بەوە دەستی نەکەوتووە بڵێی قورئان لوغەی عەرەبیە، بەوە دەستی نەکەوتووە شوێنی قوڕەیش بکەویت، بە بەرنامەکەی خوا دەستی کەوتووە ئەم خەیریەتە، چونکە قورئان ئەفەرموێ، ان الدین عند اللە الاسلام، دین لای خوای پەروەردگار لە دینێ کە ئەمڕۆ لەسەر زەویە بە دین حسابێت، دینێ لە ئاسمانە کە دینە لای خوای پەروەردگار ئەو شەریعەتەی کە بۆ پێغەمبەر صلی اللە علیە وسلم دابەزێ کەوابوو بەشێک لەو خەیریەتە بەشێک لەو ڕێز و حورمەتە بە چی ئینسان تاوەکو زیاتر ئیلتیزامت بەو دینەوە بێت تاوەکو زیاتر شوێنکەوتووی پێغەمبەر بی صلی اللە علیە وسلم تۆ خەیریت باشترین ئومەتێ سیفەتەکەت بەدەست هێناوە ئا لێرەوە ئەڵێم ئەوە بڵێم کە پێغەمبەری خوا فەرمی صلی اللە علیه وسلم انتم توفون سبعین امە ئێوە تەواوکەری حەفتا ئومەتن بەڵام انتم خیرها و اکرمها علی اللە باشترین ئومەتێ چاکترین ئومەتێ لای خوای پەروەردگار لەم حەفتا ئومەتە ئومەتی محمد صلی اللە علیه وسلم ئەم کێشەکێ من مەبەستی ئەکمە یە کە ئێسە پێ کۆڕێنە سەری چ ڕەبتێکی لەگەڵ مانگی ڕەمەزانە هەیە کاتێ تەماشای ئومەتی محەمەد بکەین صلی الله علیه وسلم ئومەتی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم تەمەنی ئەم ئومەتە تەمەنی تاکی ئەم ئومەتە کورتە کاتێ تەماشاەکەی

ئوممەتێکە دوو هەزار ساڵ تەمەنی بێ ئوممەتێکە بەس دەعوەکەی پێغەمبەر نوح نۆ سەد و پەنجا ساڵ بووە ئایە پێشتر تەمەنی چەنێ بووە دوای ئەو تۆفانە تەمەنی چەند بووە پێغەمبەر صلی نوح علیه الصلاة والسلام کاتێ ئەم تەمەنی ئومەتانی پێشویان پیشان پێغەمبەردا صلی الله علیه وسلم وەک وایە تەمەنی ئومەتی خۆی زۆربەی خەڵکەکەی لە شەست ساڵ تا حەفتا ساڵ تەمەنەکە، کەمی هەیە بگاتە سەد ساڵ، بەشێکی زۆریشمان هەر لە گەنجێتیە دونیا بەجێ ئەهێڵین، ئا وەکو وایە پیەغەمبەر صلی اللە علیە وسلم بینی عەمەل تەمەنی ئومەتەکەی کەمە چۆن ئەتوانێ بگاتە کردەوەی ئومەتانی پێشووە، خوای رب العالمین عزوجل فاعطاه اللە لیلە القدر خیر من الف شهر خوای پەروەردگار شەوێکی لە شەوەکانی بەخشیە ئومەتی محمد صلی اللە علیە وسلم خێری هەزار مانگی هەیە ئێ باشە گەر کەسێ هەموو ساڵەکان لەیلەت القدر بگرێت مانگێکە ئاخر ڕۆژەکەی خوای گەورە خەڵکی ئازا دەکات لە ئاگر ڕزگاری ئەکات کەوابوو ئێمە من پێشەکیەم بۆ ئەوە بوو ئەم ئومەتە کە خیر الامەتە بە دینەکەوەیە ئێمە بمانەوێت ئەو خیریەتەمان دەست کەوێت ئەبێ ئیلتیزاممان بە دینۆ بێت ئیلتیزامی ئێمە بە دینۆ بەبێ تەقوا نابێت. هەدەف لە حیکمەتی گەورە هەدەفی گەورەی مانگی ڕەمەزان لعلکم تتقون دواتر ئەو پەند و دەرزانەی کە وەرئەگرین کەوابوو ئەم مانگی ڕەمەزانە ئینسان چۆن ئەگەیەنێتە تەقوا هەدیەیەکی گەورەی خوای پەروەردگارە ئەگەر بێت و دیارەکی بچووک لە لای کەسێکەوە بێ بۆ تۆ خۆشەویست بێت ئەبێ ڕێزی لێ بگری خەڵکی وا بووە هەر حەزی کردووە ئەو ڕۆژە ئەو دیارییە لە گیانیا دەرکەوێت لەبەر ئەوەی فڵان کەس بزانێت کە ئەم پیاوە خۆشحاڵە بە دیارییەکەی تۆ للە المثل الاعلی دیارییەکی گەورەی خوای پەروەردگار عز وجل ئەگەر خوای گەورە بۆ ئەوەی دانیاوە ئێمە کلیلی بەختەوەری کلیلی تێگەشتن لە دین کلیلی فورقان کە گەر کات هەبوو دواتر ئەمانە ئینشەڵا ڕوونەکەینەوە کاتێک کە خوا ئەم دیارەی بۆ ئێمە دانیاوە ئەبێ من وەکو سەلەفی ئەم ئومەتە پێش هاتنی ڕەمەزان نە یاڕەبی خوایە بمانگەیەنی بە ڕەمەزان هەموو دوعا بکەین بگەینە ئەم مانگە پیرۆزە نەک هەر لە ئێستەوە لێی بترسین دنیا گەرمە یان نە خواردنەکەم چییە ئەوەی کە ڕەمەزان بگرێت و کۆتایی هات و ئەو ئیستیفادەی نەکرد ساقط بووە لە ئیمتیحانەکە چونکە بۆ تازە ساڵێک لە تەمەنی ڕۆشت کە بریتیە لە فێربونی تەقوا و دواتر ڕوی نەکەن و تەقواکە چیە بەڵام من ڕەمەزان ئەگەر تەنها برسێتی و تینوێتی بێ ئاسانترین شتە لە ڕۆژووە خەڵکێکی زۆر هەیە هەر بۆ ڕیاضە ئەو ئیشە کا خۆی خۆی جاری وایە مانگێک هەڵە بژێرێ خواردن ناخوا لەبەرەوەی بەدەنی پێویستی پێتی باوەڕیشی بە دین نییە جا بۆیە لێرە ئەم مانگە برا بەڕێزەکانم خوشکەکانم علەما ئەفەرمون مەدرسەیەکی تربەویە ئەمە قوتابخانەیەکە، پەیمانگایەکە بۆ پێگەیاندنی تاکی موسڵمان بۆ ئەوەی ئیرادەی بەقوەت بێت بەرانبەر سنووری خوای پەروەردگار نەبەزێنێت و هەر شتێک کە حکمی خوا بوو ئەم ملکەچ بێ بۆی ئەوە نەبێت تەماشاکە بزان بەرژەوەندی ئەم لە کوێیە بەرژەوەندی لە یاسا و قانون بوو ڕوو کاتە ئەوێ بەرژەوەندی لە شەرع بوو ڕووی کاتەوێ ئەوە شەرعەکەشی بۆ خوای پەروەردگار نیە عەزەوەجەل ئەو کاتە بۆ تەنفیز کردنی شەریعەتی خوای پەروەردگار لەهەر شوێنێ شتێک زیانی دینی یا دونیای تیابوو بەدەنی یا دینی تیابوو ئەمە خۆی وا پەروەردە کردبێت زاڵ بێتە سەر نەفسی خۆی کە وەکو ئینسانی موسڵمان ئەبێ ئیرادەی بەهێز بێت هەر کەسێ بەو ڕوحیەتەوە خوا پێی ببەخشێ ئەوەی دەست کەوێت ئەوە بەڕاستی ڕەمەزان فرسەتێکە بۆ فێربوونی ئەو تەقوا، ئەو هەستکردنە بە دیداری خوای ڕەب العالە، هەستکردن بە چاودێری و ڕەقیبی خوای پەروەردگار، بۆیە قورئان ئەفەرموێت، یا ایها الذین آمنوا، نیدایەکە خوای گەورە بمانگێڕە بەو ئیماندارانە، ئیمانە شەرعێکە، ئەگەر کەسێک باوەڕی بە خوا هەبێ و باوەڕی بە ڕۆژی دوایی هەبێت، عەمەل و قەولی نەبێ لای خوا موسوڵمان نیە ئیبلیس خوا لە شەڕی بمان پارێزێ سوێنە خوا بە عیزەتی خوای پەروەردگار باوەڕی بە ڕۆژی زیندوو بوونەوە هەیە دوعا ئەکا داوا کە خوایە ڕێگام بدە تا ڕۆژی زیندوو بوونەوە بەڵام ئیبلیس چیە وەکانە من الکافرین و صار من الکافرین بوو بە کافر کەوابوو باوەڕە شەرعیەکەیە یا ایها الذین آمنوا ئیمان قەول و عەمەلە خۆتی بۆ ئەم نیدا ئامادە بکەی بزانم خوا داوای چیمان لێکا خوا چیمان لێ قەدەغە ئەکا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون بۆ چۆن خوای گەورە فەرمی کوتی بە تەوان ڕۆژوو یەکێکە لەوانەی ئەوەی باوەڕی بە واجب بوونی نەبێت لە دین دەرەچێت ڕکنی ئەم دینەیە

بەرنامەکەی خوای پەروەردگار کە قورئانە برا بەڕێزەکانم خوشکەکانم بەش ێکی زۆر لە نەهامەتی و دڵتەنگی و گەندەڵی و شیرازەی خێزان تێکچوون و تەلاق زۆر بوون و بێبەرەکەتی لە تەمەمان بێبەرەکەتی لە علممان بێبەرەکەتی لە کەسابەتمان ئەولاد وەکو پێویست ڕێز لە دایک و باوکی ناگرێ ئافرەت وەکو پێویست ڕێز لە مێردی ناگرێ مێرد وەکو پێویست حورمەتی خێزانی خۆی ناگرێ بەعشیە و عامەکەی دووری مانە لە منهجەکەی خواوە کە قورئانە دووریە لە قورئان قورئانیش بیشی خوێنیت و لەبەریشی کەیت و تەجویدەکەشی بزانی ئەهلی تەقوا نەبیت لێی تێناگەی

کەوابوو ڕەمەزان ئەیەوێ بمان گەڕێنێتەوە بۆ تێگەشتن لە بەرنامەکەی خوا کێشەی من تێنەگەشتنە لە قورئان مسڵم پێغەمەری خوا فەرمی صلی الله علیه وسلم دەسەڵات دارەکان بە دوایی خێری خۆیانە لە قورئانە نەگەڕێن دژمن زاڵە بێتە سەریانە کێشە ئەکەوێتە بینی خۆیان لە دوور دژمنان تێن خێراتیانە خۆن ئەمە کێشەی ئەمڕۆی ئێمەیە خێراتمان خۆمان مەحرومین تیایا کێشەش لەبەینی خۆمانا هەیە سەبەبی چیە ئەوە ئەوە عیلاجە مەعنەوێکەیە کە ڕەسول اللە صلی اللە علیە وسلم ئیشارەتی پێکردووە ئەمە خاڵێک کەوابوو ئەمە بۆ هەر کەسێکە صاحبی دڵێکی زیندوو بێ پیاو بێ یا ئافرەت دەڵێ کاکە کێشەی من لە قورئان وەکو پێویست تێناگەم زۆر نایخوێنم شەو بە دیاری وەدانانیشم لەبەری ناکەم خەمم نییە مناڵەکانم سەبەبەکەی دڵەکەم دڵەکەم هەست بە تەقوا ناکا پاشان ئەی بۆ ئاخرەت؟ برا بەڕێزەکانم خوشکەکانم ئێستا کۆمەڵێ خەڵک ئەولا چەند خۆشەویستە ڕەوانەی خارجیەکەن یا نایکەن جاری وایە و باوکە ئەمیرێت کوڕەکەی نابینێ لە خارجە گەڕێتەوە ئەو دایکەوە فاتەکە کوڕەکەی خۆی نابینێ ژن و پیا و چەند خی گەورە مەوەدە و خۆشەویستی خستوەتە بین یانۆ جاری وایە ئافرەت مێردەکەی خۆێن نێرە لەبەرۆی نەختێ لە ئۆرپاشتی دەستکەوێ وایە وانە ئەمە کەمێک خۆشی ئۆرپا دینی هەندێکمانی خسۆتە فیتنەوە

ماڵی بێ باوەڕەکان بە ڕەحمان بەخوای بە بەزەیی وام لێکرد سەقفی ماڵیان چی بێت هەمووی زیو بێت پلەی ماڵیان پلە و پلەکانەی ماڵیان پێژەی ماڵیان هەمووی ڕازاوە بێت زیو بێت خوای پەروەردگار ئەفەرمێ کە سەر ئەکەوتنە سەریا دەرگای ماڵیان تەختی ماڵیان هەمووی بە زیو و ئاڵتونەم ڕازاندنۆ بۆ لەبەر ئەوەی ئەمە مەتاعی دنیایە مەتاعی دنیا لای خوا ڕێزی نیە بەڵام ئەمە لەبەر ئەوەی خوا ڕەحمی کردووە ئێمە تەحەمولی بەشەریەت تەحەمولی ئەم تاقیکردنەوەی نەئەکرد ئەویدا تەماشاکەن ئەو خەڵکە چی لە خۆشی ئەژین ئێستا خەڵکمان ناڕوا لە ئۆڕوپا خۆیەکا بە یەهودی و نەسرانی لەبەرەوەی ئیقامەی بدەنێ چەنەها خەڵک بووە لەو محامیانە وتویانە کاکە قەدەری خواوا بووە محامیە بەریتانیەکە مسلمان بوو تێکاکمە ڕاست ناکەن چۆن دین ئەگۆڕن لەبەر خاتری قامە من خۆم ئەو قسەیان لەگەڵ خۆما کردووە کابرا قەدەری خوای گەورە وابووە لەگەڵ چوار قەژێ ڕۆ کوردی خۆمان ڕۆشتۆتە ژوورۆ لەبەرۆ ئیقامەی بدەیت و وتی من وازم لە دینی ئیسلام هێناوە ئەئەمە ها مەتاعێکی کەم کۆتایی پێ دێت بەڵام خوای پەروەردگار عەزە وەجەل وای نەکرد لەبەرئەوەی تەحەمول ناکرێت خەڵکانێک ئەو کاتە ها ئەمانە لە خوشی خۆشیەک ئەژین بەڵام ئەمەی ئەخیرە من مەبەستە والآخرة عند ربک للمتقین ئاخیرەت کە فەنائی بەسەرا نایە دنیا فەنائی بەسەرا دێ دنیا ئەگەر ئەگەر بێت و ئەویش واز لە تۆ نەیەرێ مەرگ واز لێکا تۆ وازی لێ هێنیت پیری واز لێکا لەزەتی لێ نەبینی خەڵکێکی زۆر هەیە زۆر دەوڵەمەنە تەمەنا ئەکا دینارێکی نەبێ بەس نەخۆشیەکانی بڕوات چکە شەو ناخەوێت لەزەت لە خواردنی نابینێ لەزەت لە ماڵ و منداڵی نابینێ شەو تا بەیانی ئەناڵێنێت بۆ لەبەرەوەی دنیا داری ئیبتیلا ئەکەس نییە تاسەر ئەوەی کە ئێسە گوێ لە منەگرێ هەمووتان هەمووتان توشی ئێش وازار و ناڕەحەتی نەبوون، کێ هەیە لەم مەجلیسە خۆشەویستێکی نەمردبێت؟ کێ هەیە لەم مەجلیسە لە ناڕەحەتیەکان نەژی؟ دنیا وایە، بەڵام خوای رب العالمین عز وجل پێمان ئەفەرموێ، والآخرة عند ربک للمتقین، کەوابوو رەمەزان فێرم ئەکا ئەهلی ئاخیرەت بم، قیامەت نەگۆڕمۆ بە دونیا ئاخیرەت تەنها بۆ ئەهلی متەقینە کا فەرمێ لەعلەکم تەتەقون ئیدەن کەوابوو ئەبێ ئێمە بزانین ئەم مانگە گەورەی ئەم مانگە ناتوانین باسی کەی لە محازە گەورەی ئەم مانگە بریتیە لە ئامادەبوونێکی ڕوحی ئینسان بە عملی لە مانگی ڕەمەزانە خۆی هەستی پێ بکات ئەو مانگە هەوڵ بدات وەکو ئیمامی علی فەرمی یا دنیا غڕی غەیری تزینتی لی، تۆ خۆتت بۆ من ڕازاندوە تۆ ئەو شەوقت بۆ من هەیە بڕۆ من تۆم تەڵاق داوە بڕۆ غەیرە من فریو بدە من تەواو تۆم ناوێ بگەڕێیتەوە بۆ لای من بۆ لەبەرئەوەی دونیا فەرموی زادم کەمە تەمەنم کورتە دونیایش فانیە کە ئیسانی مسوڵمان کە بزانێ ئەوەی کە لە دونیا هەیە هەموومان حەزمان لێیەتی نەمرین هەوومان نەمرین هەموومان حەزمان لە کۆمەڵێ شتە دەستمان ناکەوێت لە ئاخرەت نە مردن هەیە ئەوەشی حەزت لەکەوێت دەستەکەوێت دنیا دوو ناخۆشی تایە ئەوەی حەزی لەکەی دەستت ناکەوێت دەستی شت کەوت مەرگ لێت ئەسێنێت بەڵام لە قیامەتە ئەوە نییە کەواب لەعلەکم تتەقون ڕبتی کە لەگەڵ تێگەشتن لە قورآن ڕبتی کە لەگەڵ والآخرة عند ربك للمتقين ئاخیرەت تەنها بۆ ئەهلی تەقوایە لە ڕۆژی دوایی خوای گەورە بیبەخشێتە من و ئێوەش برا بەڕێزەکانم لباسی تەقوا و لباس التقوى ذلك خیر باشترین شتێکە ئینسان خەڵکێکی زۆرمان بینیوە جەمالی دنیای هەیە کەمالی دنیای هەیە پۆشاکە کورسیە چییە بەڵام کە لیباسی تەقوای نییە لای ئەهلی خوا خۆشەویست نییە

و پرسیاریان لێ کردونتیە، ما، ما التقوی، ئەویش فەرمووی، ئایا تۆ بە ڕێگایەکی دڕکاوی ڕۆشتوویت؟ وتی، بەڵێ، فەرمووی، چیت کردووە؟ فکیف صنعت، ئەویش لە وەڵاما فەرمووی، اذا رایت الشوک عدلت عنه، او اذا رایت الشوک، خۆی ئەم پێی وتی، رایت، تۆ چی ئەکەی؟ خۆی وەڵامی داوە، عدلت، لادەم لەوە ئەو جاوەزته یان شەممەڕت وەشتهت خۆم هەڵکرد خۆم هەڵکرد لام دا بازم دا بەسەریا ئەویش فەرمووی ذاک التقوی ئەوە تەقوایە کەوابوو تەقوا لعلکم تتقون من ئەگەر بە ڕێگایەکە ڕۆمێ سەو ڕێگای ئەوەی بە پێ هاتبێت هەوڵەدا پێ نەخاتە ناو چڵکاوەکە هەوڵەدا پێ نەخاتە ناو ئاوەکە هەوڵەدا لە شوێنێکی وشکایی وەبێت ئەمە ڕێگایەکە وا ئەیبڕیت ئەگەر دڕکاوی بێ زۆر زەرەرمان لێ بدا نەختێ قاتەکەمان پیس ئەکات دڕکێ ڕواتە قاچم و مەجال مەیە دەری کەم بەڵام براکانم خوشکەکانم شەیتان تاوەکو ئەو کاتەی ئەمرین دەیان داوی ناوەتۆ دەیان دڕکی شەیتان قولابی شەیتانە ئەگەر ناتوانێ لە پارە زاڵ بێتە سەر مرە لە کیبرۆ دێ بۆ لام لە ڕیاوە دێ بۆ لام، لە حەسەدوە دێ بۆ لام، لە لە نەزەرۆ دێ بۆ لام، لە شەهوەتە یا شوبوهات. دەیان ڕێگایە من جاری وایە لە سیفەتێ لە سیفەتەکان باشم شەیتان فریوم نەدا، بەڵام لە دە سیفەتی تر شەیتان توانێتی دڵم ڕەش کا. چونکە شەیتان یەک دەرگای بەسە بۆ دەرگاکان، وەکو ئیمامی غەزالی باسیەکا، ئەم دڵە قە قڵایەکە، شەیتان یەک دەرگای بەسە بۆ ئەوەی کەسێک لە تووشی ڕیا، تر لە پێناوی خوا تێکۆشاوە تاوەکو شەهید بووە تاوەکو کوژراوە لە قیامەتە خوا لێی وەرناگرێ ڵێ بۆ ئەوە کە پێ بڵێ ئازایە کەسێ خێری زۆری کردوە خوا لێی وەرناگرێ بۆی کرێتی بڵێن کاکە مە بەخشندەیە جەوادە کەسێ علمی نەشر کردوە پێ بتە عالم کەوابوو یەک دەرگا لە یەک دەرگاوە قوڕەکاتە سەر سێ تاقمە ئێ باش ئەگەر کەسێ کبری هەبێت ئێگەر کەسێ خەریکی قسە هێنان و قسە بردن بێ، ئێگەر کەسێ حەسەنات و سەیئات، سەیئاتی خەڵکی بێنێ بۆ خۆی و حەسەناتی خەریکی قسە هێنان و غەیبەت کردن بێت، کەوا بوو لێرە ئەم ڕێگە زۆر داوی شەیتانی تیایە، کەسێ متەقی بێت دائیمەن لە حەزەرە نەوەکو تەڵەیەکی شەیتان بیگرێت، خوا لە خۆی بڕەنجێنێ خوای گەورە پەنامان بدات لەمانا کە ئەبوو تەقوا بریتیە لە چی؟

خوشکەکانم کچەکانتان واجب ئاگاتان لە سەرپۆشەکەیان بێ مەڵێ تەنها باڵاپۆش سەرپۆشێکی داوەتە سەریە ئەو پۆشاکەی تەنک بێت یا تەسک بێت یا ڕازاو بێت سەرنجی خەڵک ڕاکێشێ پۆشاکێکی شەرعی نییە دایک واجبە لەسەری ئەو کچەی پەروەردە بکات باوک واجبە ئاگای لێ بێ ئاگای لە کەسابەتی خۆی بێ ئاگای لە کوڕەکەی بێت لە پاش مەرگ با بۆ تۆ زادێک بێ سەدەقەیەکی جاری بێ کەوابوو تەقوا بریتیە لە واجبات جێبەجێ هەر دێ واجب عیلاقەی بە دڵۆ هەیە من کێم خۆشەوێ ڕقمە لە کێ؟ من بۆک ئەو زەلامەم خۆشەوێت سەبەبی چیە؟ وەلا و دڵسۆزیم بۆ کێیە؟ پشتیوانی کێ کەم؟ هەندێ واژب عیلاقەی بە زبان و هەیە هەندێ شوێنەیە قسەی حەق تیایا نەکەی حەق و باتڵ تێکەڵ ئەبێت لە میرات تەوزیع کردنێکە بێ دەنگی لەوەی کە میرات بەشی خوشکەکە نادرێ بەشی کچەکە نادرێ بەشداری ئەو تاوانەی لە وەسیەت جێبەجێکردنێکە ئی دینی ئیسلام هیچ زاویەیەکی لە ژیانە نەهێڵاوەتۆ ئیلا قسەی تیا کردووە چونکە دینێکی کاملە هیچ زاویەیەکی لە ژیانە کچەکە چۆنە دەیتە شوو بزانم بە پێی شەرعیانە کەسابەتەکەت سیاسەکەت پۆشاکەکەت چۆنە تۆ کەوابوو هیچ نەماوە خانی وەک دروستەکەی لەم ڕۆژانە تەلەفۆنیان بۆ کردم برایە زۆر بێ تاقەت بوو کاکە لەگەڵ ڕێز و حورمەتم بۆ هەمووتانەوە هەموو بینەرونێ وەڵا کاکە ئاخر چۆنە بێ من ئەم ئاو دەسە ڕوو نەکەمە قبلە نابێت و پشتی نەکەم لە قبلە نابێت ئیسلام هاتووە تەدەخولی ئەوەی کردووە چۆن بینایی ئەو تەوالێتە دانی چۆن ئەڕۆیتە ژوورۆ چۆن دێیتە دەرو ئەم دینە عەزیمە هیچ نەیڵاوەتەوە بۆیە خوای ڕەب العالمین چۆن حرامە لە غەیرە خوا بپاڕێیتۆ حرامیشە غەیرە خوا شەرع دانێت خوا قبوڵی نەکردووە شەریکیە بێت ئەمە لێرە تکەمەڵ ئەم تەقوا کەسێ ئەهلی تەقوا بێ ئەبێ هەموو ئەم جانبانە واجبات جێبەجێ بکات ها برا خوشکەکانم کە ئەڵێ تەقوا تەقوای عەنی جێبەجێکردنی واجبات ئەی واجبات سبەی ڕەمەزان دێت خۆ پاراستن لە حرامەکان ئێستا بڕۆن تەماشای دەوڵەت عەرێبەکان بکەن هەر لە ئێسەوە پەنجا فلیمیان ئیعلان بۆ کردوە مسەلسەلات لەبەرئەوە ئەترسن لە مانگی ڕەمەزان ئومەت زیندو ئەکاتوە ئومەت فێری تەقوا بو ئومەت لە قورئان تێگات ئومەت فێری تەقوا بو خۆی لە حەرام ئەپارێزێ بەڵام وات لێ ئەکا هەر لە ئێسەوە نیە دەیان بە هەمو شێوەیەک کۆمەڵێ مسەلسەلیان دانیاوە لەبەر ئەوەی ڕەمەزان بە تاوان بیبەینە سەر

ئا چەند خۆشە تخوا کچێک ئەڕواتە زانکۆ لەبەرچاوی باوکی ونە بێت براکەی نایبینێت مێردەکەی نایبینێت بەس ئەگەر ئەگەر لە تەقوا پەروەردە بێ خوای بینێت کەوا بوو هەڵە ناکات حرمەتی باوکیە پارێزێ حرمەتی دایکیە پارێزێ حرمەتی براکەیە پارێزێ دوای چاوپیسەکان گاڵتە ناکەن بڵێ وڵا فلانکەس باسی نوێژەکات و تەماشای خوشکەکەی کەن چیەکا و چیەکات تەماشای ژنەکەی کەن ئەوەیە کە تەقوا کە لە مانای ئیحسان ئەدات لە ئوموری دین و دونیا وا پەروەردەت ئەکات تۆ خیانەت نەکەی ئەو جادانەی ئێمە کە پیا تێین ڕۆژانە کە خەڵک خوای گەورە ڕوحی ئەو خەڵکە بپارێزێت ڕۆژانە ئەبینن خەڵک تیا ئەچێت وەڵاهی بە پێی تەقوا دروست بکرێت بەشی پەنجا ساڵە کار جادەیەک بە ئیتقان بکرێت چونکە من یەکێ لەو درزانەی خوێندومە لە ساڵی نەوەدا مەساحم خوێندووە کە مەساحم خوێندوە ئەزانم دروست کردنی جادە جاری وایە پەنجا ساڵ هەڵەکات بەڵام بەو شەرت و شوروتەی کە هەندەسە داینیاوە بەڵام ئەگەر من بیر لەوە بکەمەوە حتا من خۆم بینیمە قوماش فرۆش ڕۆشتووە لە سین قسەی کردوتێتی ناوی لەقەی ئەم قوماشێن بنووسە ئیتالیا ئەوەنە نسبەکەی با هین بێت و ئەوەنەی ئەوەنەی کتر بکەرە لایلۆن بۆ من دەرمان ڕۆشە دەرمان بکرە ڕوحی خەڵکی لەسرە دەرمان بکڕێ وتێتی ئەوەنەی مادەکەم بۆ دانێ باخەکەی با گەچ بێت و با هەر شتێکی کە بێت ئەمە کەوابوو ما احسن العمل هەستی بە ڕەقیبی خوا نەکرد خەل ئەبۆیە کە باس لە ڕەمەزان و تەقوا ئەکرێ هەموو ژیان ئەگرێتەوە کەوابوو من غەشەنا فەلەیس منا ئیتر لە هەموو ڕوویەکەوە ئیتفاقمەیە لەگەڵ دکتۆرێکە ئەو دەرمانەی من ئەیدەمێ ئیلا بێ ئەو دەرمانە بکڕێت لەو دەرمانە باشترەی و لەو چێرزانتریش بێت بەڵام نسبەم لەگەڵی هەیە لەگەڵ ڕێزم بۆ دکتۆرە باشەکان بۆ موهەندسە باشتەکان بۆ هەموو ئەو بەڕێزانەی کە خزمەتی دین و خزمەتی ژینی خەڵکی ئەکەن کەوابوو لێرە برا بەڕێزەکانم خوشکە بەڕێزەکانم تەقوا بریتیە لە خەشیەیەکی بەردەوامی خوای گەورە و حەزەر دائیمەن ئینسان بترسێ ها نیوەی شەو نیە لە ترسی کامیرە نادەین لە ترافک لای ئەخلاقێکە ئیسلامیش فێرتەکات مخالەفە نەکەیت لە ئموری ئیدارە لە کافریشی وەرەگری لە ئموری عەسکەری لە کافریشی وەرەگری دینی ئیسلام وایە بەڵام شەرع عەقیدە و عیبادەت تەنها لە خوای پەروەردگار عزوجل وەرئەگیرێ بۆیە ئیمامی عەلی فەرموی تقوا الخوف من الجلیل تەقوا ترسە لە خوا، کە ئینسان مناڵەکە پەروەردە کرد لە خوا بترسێت لێرە بێت لەوە چێ عورفی گەرمیانی لای ئێمە جیاواز بێ لە عورفی ئێرە هەندێ شت لێرە عەیبێ لە لای ئێمە نمونەتان بۆ یێنمە مەجالی تیا بێ هەندێ شت لە شوێنێکی تر بەس ترسی خوای بوو لە هەموو شوێنێ خۆی پارێزێت باشە پاشان ئیشکردن بە قورئان پاشان ڕازی بوون بە قەلیل الرضا بالقلیل واللهی من کەسێک دۆست و ناسیارمان بوو کەسێکی دەوڵەمەند بوو ئافرەتێکی ئەنا بە دڵی بوو جەمالێکی هەبوو خی گەورە پێیدا بوو هەندێ لە گیانی نەختێت توش سووتانە ئەو شتێکی بەسییت دکتۆری ئەم عێراقەمووی پێگەڕادایەوە خەمی بوو چۆن بیوا بۆ ئەوروپا دە ئینسانی موسڵمان باڵای کورت بێت نابینا بێت نابیسێت ڕەش بێ سپی بێ لەگەڵ ئەڕاتە بەردەم ئاوێنەکە ئەڵێ اللهم حسن خلقی کەما حەسەنتە خەلقی خوایە تۆ مسەوری تۆ منت وا خەلقرە گاڵتەکردن بە خەلقی ئینسان ئەستەخفڕڵا خەتەرە گاڵتەکردن بە مسەویرەکەی کە خوایە خوا کێشاوێتی تەواو بوو لێرە من مەبەستم ئەوە بوو ئەوە بڵێم کاتێ ئێمە ئەڵێین ڕازی بوون چەند کەس هەیە بەو بەشە کەمەی خوا پێی بەخشیوە ئەحەسێ تۆ خێزانی لە پاڵی ئەو ئەو کرێکاریەی نییە من خەڵک ئەناسم برا بە ڕێزەکانم قەت پارەی بەشی سەری مانگی ناکات خۆشترین ژیانیە مناڵ و کوڕ و کچی لە لای ئەو باوکە دەسێنێتە سەریانە وا ئەزانێت دنیای خۆیەتی خێزانی وا ئەزانێن دنیا گشتی خۆیەتی خەڵکیش ئەناسم باوەڕتان بێ سەیارە بە گوێرەی مۆدێلە گۆڕن ماڵیان خۆشی تیا نیە ئەولادەکان هیچیان ڕێز لە دایک و باوکیان ناگرن ئەگەر نامەوێ یعنی مەترسم نمونە زۆر باس کەم دوایی حەز ناکەم کەس بێرە لای خۆم بەڵام باوەڕتان هەبێ نیە ئەو کەسانێک کە جاری وایە ڕەخنە لە ئیسلام ئەگرن لەگەڵ ئەڕۆی باسی بەختەوەری خێزانەکەی هەناسەیان هەستەکەی ئان لە چی تاڵیەکە ژین خۆم بینیومە

سەرفرازە ئەو کەسەی کە هیدایەت دراوە بۆ ئیسلام ئەوەنەی کە پێی بژی خوا ڕزقی داوە بەڵام قەناعەتی هەیە هەروەها خۆ ئامادە کردن بۆ مردن ئەمە مانای تەقوا بوو ئەم مانا برا بەڕێزەکانم خوشکەکانم ئەم مانا لە ناو ئەسحابە هەبوو لە ناو تابعیە هەبوو بۆیە بوون بە نموونەی عەمەلی بۆ قورئان توانیان قیادەی بەشەریەت بکەن. کەم بوون خوا سەرکەوتنی پێ بەخشین چونکە علی مەمافی قلوبهم ئێمە زۆرین ئێسا بەڵام وەکو کەفی سەر دەریا واین کامە کابرا ئامادەیە بۆ عشرەتەکەی تووڕە بێ ئامادەیە بۆ کەسابەتەکەی تووڕە بێ ئامادەیە بۆ کیلەیە تەماتەی خەڵک لە خۆی عاجز کات باوەڕتان بێت لەم ماوەی کە دەرزی میراسمە بووە چەنەها برا لەگەڵ یەک عاجز بووە دایک لە ئەولادی خۆی لەسەر پارە عاجز بووە چەند کەس ئامادەیە خەڵکی لە پێناوی خوا لە خۆی بڕنجێنێت دڵنیاش بن ئەوەی لە پێناوی خوا خەڵک لە خۆی بڕەنجێنێ خوا و خەڵکی لێ ڕازی ئەبێت ئەوەیشی خوا عاجز کا لەبەر خاتری دونیا خوا و خەڵکی لێ عاجز ئەبێت بەڵام عاقیبەت تۆ تەماشای ئەم دەقە مەکە هاوڕێکەت کە لە کەس دوو لە ئێوە لە کەسابەتەکەی غەشەکات کە دەسی ئەگری دوای دوو ساڵێڵە ڕەحمەتی لێ بێت بەس کاتێ چاوپۆشی لە غەشەکە یەکەی لە هیچ شوێنێ ناتوانی سەربەرز کەیت وڵێ کاکە ئەوەنە پیاوێ باش بووی بۆ ڕازی بوویت هەمووشمان ئەمەمان لە ژیانی ڕۆژانە بینیە لەو کەسانەی کە وا ئەکەن ئەو پیاوە بەڕێزانە ڕسول الله خۆی صلی الله عليه وسلم قاچەکانی ئەوەنە لەسەری ڕاوەستا بوو ئاوسا بوو شەقی بردبوو شەو تا بەیانی ئەگریا ئیمامی ئەو بەکر ڕۆژێ فەرمووی یا لەیتەنی کونت شەجەرەتەن تعضد ثم تؤکل خۆزگا دارێک ئەبووم ئەوەریە و دوایەوە ئەیانخوارد ئەوەنە ئەترسا عەشرەی موبەشرە بوو ئەوە نەترسیا خوا محاسبەی بکا هەموو جارێ ئیمامی ئەبوبەکر کاتێ نانیان بۆ ئەهێنا خۆی ئەیزانی پارەی خۆیەتی بە حەڵاڵی دەری کردووە پرسیاری لە غولامەکەی ئەکرد فمن ئەین الطعام یا غولام ئەم خواردنە لە کوێ هێنات بۆم؟ قەدەری خوا جارێکیان پرسیاری نەکرد. کە پرسیاری نەکرد، ئەو غولامە پێی وت، ئەی ئەمیری ئیمانداران، یا خەلیفەتە ڕەسول اللە، لم لم تسألی؟ لم لم تسألنی کسؤالک فی کل مرە؟ هەموو جار تۆ پرسیار ئەکەی ئەم خواردنە لە کوێ بۆم، جارە بۆ پرسیارت دەکرد؟ ئیمامی ئەبوبەکر بیری کەوتەوە فەرمووی، ئێستا پێت ئەڵێم، فمن ئین لک الطعام یا غلام؟ وتی فەرمووی وەڵاهی من کاتی خۆی لە زەمەنی جاهیلیە بۆ هەندێ خەڵک چاکەیەکم کرد چاکەکەم بریتی بوو لە جادوو کردن ئەوان ئێسە مقابل بەوە ئەم پارەیان بۆ هێناوە ئەم خواردنە من حەزم کردە ئەم جاریان من لەو خواردنەی خۆم پەن پەنجەی کرد بە قڕگە ئیمامی ئەبوو بەکرد بە زۆر ئەو لقمە ئەو تیکەنانەی هێناوە پاشان فەرمووی، وەڵڵاهی لەو لەم تەخرج تلک اللقمە الا مع نفسی لاخرجتها، وەڵڵاهی ئەگەر ئەو تیکە لە مەعیدەم نەهاتایەتە دەرۆ لەگەڵ ڕوحمە نەبوایە ڕوحم لەگەڵ ئەهێنا دەرۆ. ئەوەنە ئەترسان لە خوای پەروەردگار ئینسە ئێمە شوبوهات تۆ بڵێ ئاڵتون بە قەرز حەرامە. بڵێ خوشکەکەم ئەو پۆشاکەت ئاوایە کورە گوناهە خەڵکی چاوپیس نەزەرت کات بڵێ خوشکەکەم ڕەمەزان خۆت و مناڵەکانت کاتا مێردەکەت لە مزگەوتەکە ئەگەڕێن و تەراویحەکەن تۆش بڕۆ لەگەڵ یانە یا لە ماڵ و ئەگات دەبێ سەرقاڵی مسلسل مەبە شەیتان دێتە ماڵەکەت خوای گەورە ماڵی ئەم و ماڵی ئەوش بپارێزی لێی کاو خۆزگا من ئەرەو گوناهەم ئەبوو ئەی چی بکەین وەڵایی تاقەتمان نیە نە سبەی ئەمرین خوای گەورە عاقبەت هەموو لایەکمان بەخێر بگەڕێ ئیمامی عومەر ئەم ئاەتەی خوێند وەقفوهم ئینهم مەسئولون یەک مانگ خەڵکی سەردانی کرد لە مەسائلی نەخۆشی کە تووشی نەخۆشی بوو ئێستا کە باس لە مەسئولیت ئەکرێ برا بەڕێزەکانم بەخوا زۆر گەورەیە ڕۆژێکیان ئەگەڕا خۆی، ئیمامی عەلی گەشت پێ فەرمووی، ئە میری ئیمانداران خێرە فەرمووی وشترێک لە بەیتولمال دیاری نییە، ئێ فەرمووی خۆت بۆی بە دوای ئەگەڕێی؟ ئەوە ترسێ خوا پرسیار لەم کا وتی، وەڵڵاهی لە عێراقە لە فوراتە ئەگەر بێت و یان لە بەرێک پێی بخلیسکێ من ئەترسم خوا لە قیامەتە پرسیارم لێ بکا بڵێ عومەر بۆ جادەکەت بۆ تەخت نەکردووە؟ وەڵاهی بە شوێنکەوتنی قورئان میللەتە حەسیەتۆ نەیاران باش لەمە تێگەشتوون ناتوانن ڕێگە لەم ئیسلامە بگرن بەڵام ئەتوانن دوای خەن خوا بکەم ئێمە لەوانە نەبین دوایی خوا بمان گۆڕێ برا و خوشکەکانم ئیش کردن بۆ ئیسلام جوندیەک بۆ خوای پەروەردگار گەورەترین نیعمەتە خوا بیبەخشێت هەر کەسێ. ئێمە ماوەیەکی ترە هەموومان مردووین ئەم تەمەنەمان ئەڕوا بەس چەند خۆشە بڵێ خوایە من شوێنکەوتوی ڕسول وڵام خوایە من سنەتی پێغەمەر زیندوەکەمەوە خوایە من هەوڵەدەم قورآانەکەی تۆ بگەڕێتەوە خی گەور هەرەی پارێزیێت من و تۆ نەیکەین ئێمە زەرمەندین بۆیە لێرە من مەبەست مۆتانێ حتا لە تاکیشە لە تاکە چۆن دروستەکە عبدوڵای کوڕی مەسعود ڕۆژێکیان هاتە دەرەوە لە مزگەوت خەڵک شوێنی کەوتن چی بڵێ باشە پێی وتن ئەلەکم حاجە ئیشێکتان هەیە؟ قالوا لا ولکن حب السیر معک، وەڵا پێمان خۆشە نەختێ لەگەڵ تۆی ڕێ بکەین. فەرمووی اذهبوا بڕۆن. بۆ؟ وەڵای ئام ئەم قسە مناڵی خۆشمانی لەسەر پەروەردە بکەین. بۆ هیچ کەس ئینسان خۆی ذەلیل نەکا. فەرمووی فانه ذل للتابع، برا ئەمە ذەلیلی ئەو کەسەی شوێنی خەڵکی بکەوێ. ئەو پیاوە عالمێک بوو. وفتنە للمتبوع. فیتنەشە بۆ ئەو کەسەی کە خەڵکی شوێنی کەوێ بۆیە بەڕاستی من ئینسان ئەگەر بێت و لە سەیارە نەڕواتە پێشۆ کەسێ جنت نەتوانی جنتای خۆت هەڵگری بزانی تۆ متەکەبری ڕوونە ئەم قسەم براکانم کبر زۆر خەتەرە نەتوانی جنتاکەی خۆت هەڵگری بڕۆیتە بازار تەبیعی بە یەکێ لە سیفەتی پێغەمبەران لە بازار ڕیان کرۆ نانیان خواردو ئینسان کەسایەتیەکەی بەخۆی وەیەتی بۆ ئەوە نییە من کاکەکەیان خەڵکێ شەرمم لێ بکە وابزانم ئەمە ئەمە ئەمە هەیبەتە چەند خۆشە تۆ ئەو کەسەی کە زۆر پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم عبدێک دەستی پێغەمەری ئەگر صلی الله علیه وسلم ئەیتوانی لە مدینە دەری کاگەر پرسیارێکی لێ بکات بەڵام ئێستا کەسانی وا هەیە ئەگەر بێت و بەس مەسئولێتەکەی لێلابە دەوڵەمەنەکەی لێلابە لە مەجلس نازانە دوو قسە بکات بەڵام ئەمڕۆ لەبەرئەوە دنیایەکی مادیە لە مەجلسە لەسەرۆ دانیشێت ئەویش قسە ئەکا تۆش ئیحتیمالە دکتۆرات هەبێت لە دوو سێ علمیشە بۆ وای لاتوە زفی نیشانەی ئاخرەتە مامۆسایەکی ئاینی بەڕێز قورئان لە سنگێتی ئیحتیمالە وەکو خۆی نەناسێ لەو شوێنانە وەکو پێویست قەدری نەگرن بەڵام ئافرین بۆ ئەو مامۆسایی قەت ئامادە نییە نانێ بخوا تەنها دەوڵەمەنی کابێت لەبەر ئەوە خراپترین وەلی ئەمەی شەر لە چی وە هەمووی دێ لەوە دێ ئەو ئومەتە ساعێبی ئەو تەقوا بوون بۆیە خوای گەورە سەرکەوتنی پێ بەخشین یەک نمونە بێنم و لەمە دەرچم هارون ڕەشید کە تاریخ زوڵمی لێ کردووە تاریخ نەیارانی سونە نووسیانە ئەوێ زۆر زۆر وریابن قسەیەکی زۆر زۆریان کردو لە بەرەوەی بینی ئێمە و ئەسحاب شت دروستکەن ئێمە کە توانیمان شت لە دڵمانە بەرامبەر سەحابەی پێغمبەر دروست بوو لە قورآن تێ ناگەین ئەو هارون ڕەشیدە ساڵێ جیادی کرۆ ساڵی حەجی کردووە ڕۆژیە یەهودیەک لە قافڵەیەکی زۆر گەورە خەلیفەی موسڵمانان بوو پێی وت اتق اللە لە ئەسپەکەی دابەزی سوجدەی برد بوو بە گریان و زۆر وتم زە ئەو پیاوە چی وسڵم بۆی جێبەجێ بکەن یهودیەک تیان بۆ وات کرد فەرمی ئین نەتان بیستۆ خوای گەورە ئەفەرمیێ وإذا قیل لو اتق اللە أخذته العزة بالإثم تخوایە مە زۆر جارەیە نیە هەر کوڕێک باوکی خۆی دەنگ لە باوکی بەردەکات و کوڕەکەم تۆ تەڵەبەی مزگەوتی تۆ خەڵک پێت ئەڵێ ما ماشەڵا ئەم پیاوە تەماشای ڕیشی خۆت کە تەڵەبەی قورئانی دەرس ئەخوێنی ئەوە باوکتە لە خوا بترسە ئەو دەقە نایبیسێت ئەمە خەلیفەی موسڵمانانیش بوو بۆیە ئەمانە توانیان فتوحات بکەن ئینجا دوایە وەو تێزانی بۆ ئەم ئایەتە فەرمێ کەسانی هەن ئەگەر پێی بڵێ لە خوا بترسە ئیسە خەڵک بەچیوە فەخرەکە براکانم خوشکەکانم خەڵک بە چاکەوە فەخرەکە ام اخذته العزە بالاثم بە تاوانی فەقر ئەکات توشی فەقر بووە تێترسم ئەو ئایەتە شمولم کات ئێستا نابینی خەڵکە ئێساتە فەقر بە پیاو کوشتنەوە کات زەلام بووە باسی کردو تێتی کورە وەڵی زەلامی وان کوژە تەوانەوە لەما فەرمونون ئەوانەی کە ئەوە بێ زەمیرن کە بێ ڕەحمن بەزەیان بە کەسا نایەتەوە ئەڵێ هەر واقعەن لە ناو دەماغیانە بەشی بەسیڕەتیان کوژراوەتەوە ئەوە ئەتبا باسی ئەکەن لە ناخوانە چونکە بۆ بەسیڕەتی حەقیقی لە دڵایە ئەمانە کوژاوەتەوە کابراو تێتی باسی کردە کە حەزەکە خەڵک بکشە بەس دامس چۆن ئەمرێت خەڵکی خستوەتە سندوق وڵاڵە دوای ماوەی داوی سێ ڕۆژ بیرم کەوتت گورە بڕم بیکەنە بزانم ماوە کەوا بوو لێرە ئەمە چییە ئەخەدەت العزة بالإثم کاو کەسێ لە خواب ترسێت بەخوا دەوڵەمەند بێ یا سەرکردە بێت ئەترسێ بزانم حەقی خەڵکی داوە یا نا ئینجا خوای گەورەش حورمەتی بۆ زیاد دەکا بە کورتیەکەی ئومەتانی پێشوو بەخوا عەرەب بێ بەش بوو بێ خاک بوو بێ سیادە بوو دابەش بوو بوو هیچیان نەبوو بەهۆی تەقواوە خوای ڕەب العالمین عزەتی پێ بەخشین زۆر بە سەریعی من لە کۆتایە کۆمەڵێ شت ئیشارەت پێ ئەکەم برا و خوشکەکانم مامۆستایانی ئەم جومعە لەوە ئەچێ هەموویان بۆی باس کردبن

بە تایبەتی زۆر کەس هەیە لە هیچ و خۆڕایی دڵی خێزانی خۆی عەزێتەدا لە هیچ و خۆڕایی کاکە جار هەر گوناحە باسی باسی هەر کەسێکەکە یا کچی خەڵکیە یا خێزانی خەڵکیە باسی جوانی هەر ئافرەتێک بکەیت دڵی خێزانیش تەڕەجێ بەڵام کە بە ڕۆژوو بووی یەک مانگ تەمرین بکە تەرکیکە ئەو کەسانی جگەرە کێشن با یەک مانگ تەمرین بکەن تەرکیکەن ئەو کەسانەی سوحبەتەکەن زۆر بۆ پێکەنی با یەک مانگ تەمرین بکەن اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا یجهل با باسی ئافرەت نەکا با شتێک نەکا کە شتەکە شایستە نەبێ بە ڕەوشتی موسڵمان ئێ ئەگەر کەسێ بەرامبەرت ئەم ئیشەی کرد کەسێک لەو لاوە دێ ئاوات بەرامبەرەکات اینجا من ئەڵێم باش ئەگە ئەو کەسە ئافرەتێ بەرامبەر مێردەکەی بوو بۆ ئەم جارێ مە پیاو بکەێنە نمونە ئێ باش کوم ئافرەتێک بەرامبەر مێردەکەی هیلاک بووە ماندوو بووە ئەو ڕۆژەوەکو کرێکار ئیشی بۆ تۆ کردووە خوێەکەی لەبیر چووە تۆ بەڕۆژوویت یەکسەر دوو لە ڕوویەوە دوو لە ڕوویەوە خوشکان مەڵێ دەست و بشکێ تخواوە چێشت و تۆ لێت نا بۆ هەردوو لا بەرانبەریە کابوو ئەگەر کەسێک هات ئیشێکی نابەجێی بەرامبەرت کرد ڕەمەزان فێرمانەکە بڵێ ئینی مڕۆن سائیم کەوابوو تەنها ئینسان خۆی لە خواردن و خواردنەوە نەگرتووەتەوە. ڕوونە؟ ڕۆژوو، ئەو ڕۆژووەیە وەکو عولەما ئەفەرموون، ئەو کاتە، برا بەڕێزەکانم، خوشکەکانم، ئینسان کە بە ڕۆژوو بوو، ئەوە تانێ کە زبانی، گوێی، چاوی بە ڕۆژوو بە گنە ئاسانترین ڕۆژوو ئەوتان ئینسان دەست لە خواردن و خواردنەوە هەڵبگرێت ئەوەی شەو کوڕ ڕسول اللە فەرمی صلی اللە علیە وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه بەخوا ئینسان خوا پێویستی بەوە نییە من دەست لە ئاو هەڵگرتن و خواردن هەڵگرن ئەمە قسەی ڕسول وڵایە سەڵ الله عليه وسلم ئەمە بۆ ئەوەتانێ ئادە یەکێ پێم بڵێ حکمەتەکە لەمە چییە برا خوشکەکانم ئەم خاڵاگاتان لێبێ حکمەتەکە لەوە چییە ئاو هینا لێ حرام کردوین ئەزانن چی پرسیارتان لێ بکەم ئاو خواردن ێزانن واجبە وایە ئەوەنەی کە جسمم بپارێزیە خواردنی ئاواجبە خواردن بۆ بەدەن ئەوەنەی جسمم بپارێزێ واجبە جگە لەوە حەڵاڵە لە ڕەمەزانە خوای رب العالمین شتێ کە جسمم بێ ئەو نامێنێ ضرورە پێی لە ڕەمەزانە خوا حەرامی ئەکات ڕوونە قسەکەم؟ کەوابوو تۆی موسڵمان ئەڵێی ئەگەر شتی حەڵاڵ جسمم پێویستی پێیەتی حەرامە لەسەرم ئەولاترە خۆم لە حەرام بپارێزم کە بە زەرەری دینم و جسمی تیایە ڕوون بوو قسەکەم؟ شتێکە حەڵاڵە خوا حەرامی کردووە تۆ خۆت لە حەڵاڵێ گرتووە تۆ ئێستا چۆنە ڕۆی حەرامێ بکەی کەوابوو دەست هەڵگرتن لە حەڵاڵەکە ڕام ئەهێنێ دەست هەڵگرم لە حەرامەکان ئیتر حەرام لە چاومە لە گوێمە لە دەستمە لە دڵمە تا کۆتایی بەڵام یاخوا لەو کەسانە نەبین کە پێغەمبەری خوا ئەفەرمێ صلی الله علیه وسلم رب صائم حظه من صيام الجوع والعطش هەندێک کەسەیە بەشی لە ڕۆژوو ئێمە بۆ ڕۆژوو ئەگرین

نایخۆی نانەکە برسیتە نایخۆی مناڵەکەشمان وا فێر بووە ئومێدت هەیە خوا لەسەرەوە پاداشت داتۆ لەیلەت القدریش بە هەمان شێوە تەراویحیش بە هەمان شێ زۆرم نەماوە مامۆستا ئەو ئەوە دانێ دوو سێ دەقە ها کۆتایی پێ دێن و تەواو بوو ها تەواشاکەن کاوە بوو خوشک برای بێ تاقەت نەبێ کورد مامۆستا وەڵای ئێمە ئەسەف مامۆسا ئەگەر نیو لاپەڕە بخوێنێ خەڵکی دەستە لە دوای ڕەمەزانەکە دێ دەرۆ غەیبەتی ئەکات ئەمە مامۆساتە ئیمامەتی بۆ تۆ کردووە پلەت بەرزە بێتەوە بە ئەوێ مانایەکیە بێت ئەگی نەک کابرا نییە خۆم لە نوێژە بووم تێتی بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله اکبر ڕاکردنە لە نوێژ خۆم لە مزگەوت ئەمەم بینیوە ڕاکردنە لە نوێژ تۆ لە لیقای خوای ڕەب العالمینی پێغەمبەر صلی اللە علیە وسلم لە ماندووبوون ئەی فەرموو ئەی بیلال قامەت بکە با با ئیسراحەت بکەین نەک ئێمە لە کۆڵمانی کەینەوە کەوابوو ئەمە خاڵێکە لە تەراویحە لە خواردنە ئێ باشە برا بە ڕێزەکانم کەسانێکی شەن چییە تەنها شەو نەخەوتنیان بۆ بێنێتەوە لە لەیلەتولقەدر

بەخوا ئەم ڕۆژوە دێڵێ خوای پەروەردگار ئەم کەسە بەهۆی منەوە ڕێگەم لێگرت ئاو نەخوا ڕێگەم لێگرت نان نەخوا ئێسە ئەی خوای گەورە فشفعنی فی تکام قبوڵ کە ئەم کەسە ڕزگار کە و پێش کۆتایەکەش ئەوە بڵێم خۆتان ئەزان ڕەمەزان بۆ ڕەمەزان کەفارەتە بەڵام یەک مانای گەورە لەو حەدیسە هەیە کە پێغەمەری خوا فەرمیێ خوای گەورە ئەفەرمیێ کل و عملی بنی ئادەم لە إلا الصيام فإنه لي وأنا

لە دەجال زیاتر لێتان بترسم شرکی ئەزغەرە ڕیایە چی بەنمونە هێناوەوتیان چۆنە فەرمی کەسێک نوێژەکات بە تەنها چاوە گێڕێ جا شەیطان ئەو کاتە دێ پەنجەرەت پێ ئەژمێرێ سەختی خانوت پێ ئەژمێرێ داڵغەت ئەڕوات کەسێک گێتە ژوورۆ یەکسەر خۆیە گۆڕێ ئەمە پێغەمەری خۆ ئەمە نمونەی هێناوە صلى الله عليه وسلم کەوابوو لێرە لە نوێژە ڕیا هەیە بەڵام لە ڕەمەزان ڕیانە ڕەمەزان خەڵک فێری ئیحسانەکە هەستکردن بە ڕەقیبی خوا بۆ چونکە تۆ بە تەنها لە ماڵیش کەس نییە ڕۆژەکەت ناشکێنی ئیدەن لە ئەشتوانی بە ڕۆژوو نەبی بڵێ بە ڕۆژوو ڕۆژووی شەرعی تەنها لای خی گەۆرە وەرەگیرێکەوا بوو لە ڕۆژووە ڕیانە ئەوەی کەویستم بیگەێنم چییە؟ سوفیانی کوڕی عوەینە ئەفەرموێ هەموو کردەوەیە لە قیامەت هەر کەسێ حەقی لە لات بێت کە حەسەناتت کە نەتوانی بیدەی تۆ حەسەناتی تۆ ئەبەن ئەوەی کە خوای گەورە نایدا بەوان بیبەن ڕۆژوەکەتە ڕۆژوەکەت خوای گەورە یەدەخیره لە کەڵ یەگرێ بۆت حتا یودخیلە الجنە تاوەکو خوای خاتە بەهەشت ڕۆژوو کە تەواو مانای ئیخڵاسی تایە

ئەزانی لەگەڵ کێیە بووی ڕاستگۆیە یا نا ئەز بڕیارت تێکەڵ ناکەی خەڵک ئەناسم پێش بیست ساڵە کتێبی عەقیدەی نووسیوە ئێسە پەشیمان بۆتە ڕووی کردێتە بەرنمەیەک بە شەرەی نووسێت خوا ئیسیقامەمان پێ ببەخشێت ئەوە فرقان کە تۆ توانیت حەق و باتڵ بکەیت خوای گەورەت ئەو نورەتە داتێ کە تۆ شتت تێکەڵ و پێکەڵ ناکەیت باشە ئێسە ئەبێ دوای ئەوە نەسە ئاڵا من پرسیارێک لە ئێوە بکەم ئێستا دیموکراسی ڕیباتی ئایا حەڵاڵە وایە وانیە حەڵاڵە چی ئەپەرسی ئازادی ئافرەت چی لەبەرەکە لەبەری کات ئایا لە شریعەتی ئیسلامە وایە ناوەڵا کەسابەت ئازاد نیت حدودی هەیە لە کەسابەتە بۆت نییە لە خۆتۆ کەسابەت بکەیت ئەی بۆشت نییە پارەت لە هەموو شتێکە سەرف بکەیت ئافرەتیش بۆی نییە چی بپۆشێت بۆشی دیە مێرد بکات هەر کەسێ بێوێ مێرد بکات چوار ژنت هێنا دوای ئەوە مڵکی دنیات هەبێت لە دوای ئەوە شەرعەن حەرامە بیکەی بە پێنج خۆ ئەو خەڵکەی تر نە ئەوە ناخوێن و ڕخنە لە ئیسلامەگرن باسی چوارەکە خۆیان لەگەڵ ڕێز و حرمەتیەوە کابرا جاری وایە باسیەکە سەد دەستگیرانی هەیە لەسەر شاشەکانی شەرمی لێ ناکەن بە تایبەتی باس لە ئەوروپاکەم جاکەوا بوو ئەم فرقانە ئاگامان بەبێت تەخواینسان دەستی ناکەوێت دوو ئایا تەخوا عیلاقی بە ڕسق هەیە

نازانی لە کوێوە خوای گەورە بۆتێ نێرێ بەخوا چەند برا هەبووە چەند خوشک هەبووە ڕاستیان کردە لەگەڵ خوا دکتۆر جوابی کردووە بە دوعا و ئاوی زەمزەم خوای گەورە شیفای سەرەتانەکەی داوە نازانی خوا لە کوێوە دەرود لێ ئەکاتۆ تەقوا ئینە ئەکرامەکم عند الله ئەتقاکم بەڕێستان لای خواوەتانەکە ئەهلی تەقوایە تەقوای زیاترە ئێ باشە زان ئەمە مانای چیە ئینجا کەریم بەڕێز لای خوا ڕێزی خوا سنووری نییە چیە داتێ ئەو کەسەی لای خوا ڕێزی بێ لای ئەهلی خوا ڕێزی هەیە ئاگاتان لەم قسە بێ خی گەورە جبریل بانگەکات فلان کەسم خۆش هەوێت تۆش خۆشت بێ بە ئەهلی ئاسمان وڵێ خۆشتان بە ئەهلی ئەرز بڵێن خۆشتانێ عاقیبەتیش برا بە ڕێزەکانم بۆ ئەهلی تەخوایە وە بیزانن وەعلەمو ان اللە مع المتقین خوا لەگەڵ ئەهلی تەقوایە کەوابوو لە کۆتایەکەی ئەڵێم داواکەم لە خوا من و ئێوەش بگەنێتە ڕەمەزان داواکەم لە خوا بۆ خاتری ئیسمی عەظەمی خۆی خوا لە مانگی ڕەمەزانە فێری تەقوامان کات خوا بۆ خاتری ئیسمی عەظەمی خۆی چۆن ئێمەی لێرە کۆکردۆتە لە باش کۆمان کاتوە عاقبەتمان بەخێر بگێڕێ ڕەحم بە خۆمان و ماڵ و منداڵمان بکە ڕەحم بە دایک و باوکمان بکە ڕەحم بە برا و خوشکمان بکە یاڕەبی خوایە ئەم کۆڕ و مەجلیسەی ئێمە ئەو کۆڕ و مەجلیسە بێ کە تۆ لیان خۆشە بیت ئەو کۆڕ و مەجسە بێ کە تۆ بەهەشتی پێ ئەبەخشیت یاڕەبی خوایە ئەو کۆڕ و مەجسە بێ کە تۆ لە تووڕەی و غەزەبی خۆت ئەیان پارێزی خوایە بۆ خاتری ئیسمی عەزەمی خۆت نەخۆشیەکانی دڵ و دەروونمان شیفا دەی

یاڕەبی خوایە ئەم ملەت ێمە بە ئیسلام عەزیز کەی ئیسلامیش بەم ملەت ێمە عەزیز کەی بۆ خاتری ئیسمی عەزەمی خۆت یاڕەبی خوایە عاقیبەتمان بە خێر بگێڕی ئەو کاتەی ئەمان گەڕێین تۆ بۆ لای خۆت باشترین کاتمان بێ لە هەموو کات زیاتر لێمان ڕازی بیت یاڕەبی خوایە لە فیتنەی سەرە مەرگ لە فیتنەی قەبر لە فیتنەی پردی سیڕاتمان پارێزی خوای پەروەردگار شەرمەزاری دیداری خۆتمان کەی. بۆ خاتری ئیسمی عەزەمی خۆت لەو کەسانە بین نامەی ئەعمالمان بەدەستی ڕاستمان وەرەگری یاڕەبی خوایە خۆشەویستی خۆت و پێغەمبەر و دین و موسڵمانان لە دڵمانا سابت کەی خوای پەروەردگار ڕقی شەیتان و شوێنکەوتوانی شەیتان لە دڵمانا سابت کەی خۆشویستنی تاوان لە دڵمانە دەرکەی بۆ خاتری ئیسمی عەزەمی خۆت یاڕەبی خوایە بە خراپەی خۆمان نەیکەی لەگەڵمانا یاڕەبی خوایە بە خراپەی خۆمان نەیکەی لەگەڵمانا خوایە بۆ خاتری ئیسمی عەزەمی خۆت خۆت عەلیمی بە حاڵمان